Тагы чыккан буын хәзер картая бара, чыннан да тормыш та бара бит инде. Гаиләләре бар ниндер теге, тормыш галәмәтләре ансы, ансы да юк түгел. Шуңа күрә яңа буын килергә тиеш. Ну, яңа буын шул вакытта ниндидер идеялы булырга тиеш. Ул идея бармы әле бездә? Менә э, э, былай уйланам да уйланам кайвакыт. Ул идея юк кызганычка каршы. Ул идея безнең өчен татар теле дибез дә, ә бит инде ул яшьләр өчен татар теле ничектер абстракт форматта. Ни өчен дигәндә, чөнки күпчелеге аның шәһәр балалары. Шәһәрдә үскән, тәрбияләнгән, монда башка мөхит. Башка, башка күз аллауда. Без аңа игътибар итмибез. Без хаман ендер теге без диген. Мин дә инде теге олы яшьтәге кешеләргә үземне керттем. Ну, хәл хәлдә Без үзебезнең методикабызны кертәбез аларга. Син менә шулай буларга тиеш, шулай буларга тиешсең. Ә, дөнья үзгәрде. Дөнья үзгәрде, э, мәгълүмати кыр барлыкка килде. Хәзер яшьләр, без дә үзебез ике дөньяда яшибез. Менә бу реаль дөньяда, чынбарлыкта дип әйтик инде, һәм виртуаль дөньяда. Алар кайвакыт тоташа, кайвакыт алар кисешмиләр. кисешмиләр. Менә без шуны аңламыйбыз. Шуңа күрә менә без яшьләрчә уйларга тиешбез. Әлбәттә, яшьләрдән инде бераз җиңел э, фикер йөртү бар, легкомыслие дип. Э, э, зирәклек җитеп бетми, билгеле. Ә өлкәннәргә әйтәләр бит, яшьләргә зирәклек җитеп бетми, ә өлкәннәргә энергия. Әйе, шуңа күрә менә бу әйберне ике әйберне тоташтырсак, шул вакытта менә шундый импульс барлыкка килергә мөмкин, минемчә. Ә ни өчен сәясәткә яшьләр килми икән? Ну, э, монда шулай проблем катлаулы, чөнки Русиядә сәясәт белән э, шөгыльләнү гомумән бик шундый ну, хәвефле әйбер дип әйтсәм дә була. Бу бер. Икенче яктан, бездә бит сәясәт э, бер теге призмаша күренә. Мәсәлән, менә Жириновскийны карыйлар да, менә бу сәясәт диләр, яисә депутат сайлана да, менә бу сәясәт димәк. Юк, ул сәясәт кенә түгел. Сәясәт гомумән ул бөтен без яшәгән, без алып барган тормышның барлык тармакларын үз эченә ала. Шул, мәсәлән, салым системасы дип әйтсәк, тел системасы. Шулай әйтәләр дә бит инде, тел сәясәте, языковая политика, шулай бит инде. Яисә яшьләр сәясәте диләр. Сәясәт нәрсәне аңлата? Сәясәт ул бераз теге гарәпчәдән безгә безгә кергән сүз, аның бераз теге тәрҗемәсе дә дөрес түгел, асылы да. Чөнки беренчедән рус теленә ул политика дигән сүз ул грек теленнән полити, ягъни үзара яшәү мәнфәгате дигәнне аңлата. Ә сәясәт ул гарәпчәдән кергән ул теге дөяне алып бару, тарту сәясәтне ул. Ул шулай түгел. Россиядә шулайдыр ул. Безне халыкны өстерәп алып баралар. Әйе. Ә сәясәт ул бераз үз тормышыңны үзең киләү. Ягъни мәхәллә системасының менә принцибы ул сәясәт. Без бит э, революциягә кадәр, инкыйлабка кадәр мәхәллә системасы буларак яшәгәнбез һәм ул безгә нык булышты чөнки ул вакытта безнең милли мәгариф системабыз үзебезнеке булган Э, мәктәп, мәдрәсә дисеңме, хәйрия системасы, барысы да киләнгән булган. Тотрыклылык булган. Булган.
Шул ук вакытта дәүләттән бер тиен акча алмаганбыз. Ул вакытта. Республикабызда юк иде. Шулай бит инде. Э, Казан губернасы бар иде. Но система бар иде. Хәзерге вакытта республикабыз бар, но аның эчендә кызганычка каршы системабыз юк. Ул парадокс, парадокс. Ну, шул ук вакытта безнең республика да көчле булырга тиеш. Республика ул бит нәрсәне аңлата? Рез һәм паблик ул гомум эш, общий дело да аңлата. Ә без катнашабызбы республика республиканың яшәешендә? Катнашмыйбыз, чын рәвештә. Чөнки бер яктан безнең элитабыз бар, аларга бөтен нәрсәне вәкаләтләрне бирдек, әйе, менә сез эшләгез, без инде үзебез монда үзебезнең эшләр белән мавыгабыз. Алай булырга тиеш түгел. Ниндер теге багланыш булырга тиеш. Э, идарә итүгә буйсынып яшәргә күнеккән халык дип әйтик соң инде, әйеме? Ансы да бар, кызганычка каршы. Безгә әйтәләр, ну, ну сез бит инде авыл халкы. Юк, авыл халкы түгел, чөнки 2010 елдагы җан исәп Ның нәтиҗәсен карасак, без 80 процент э, шәһәр кешеләр. Ул э, урыстан, урыстан да безнең статистика бу, бу яктан яхшырак. Димәк, без иң э, урбанлы, ничек дип әйтергә аны татарча, урбанизированный халык. На тагын бер борчыган мәсьәлә тел милләтебез бит инде. Бүгенге көн яшьләре гомумән бу хәл белән кызыксынамы һәм уйлыймы икән бу хакта? Сезнең күзәтүләрдән чыгып, Ә, нәрсә әйтә аласыз? Ә, тел проблемасы безнең иң актуаль проблемаларның берсе. Шул вакытта бер карасаң, безгә безнең телгә караш ике яклы, амбивалентный дип атала. Бер яктан без аңа инертиге изге әйбергә кебек карыйбыз. И туган тел, Тукайның и туган теле безнең неформаль гимн булып тора. Ну шул вакытта без телне ничектер аралашу

Ну, башка халыкларда да, мәсәлән, якутларда да андый телләр бар. Алар безгә аңлата алмыйлар. Шуңа күрә тел ул теге абстракт механизм гына түгел. Э, чөнки телдән тыш без дөньяны үзләштерә алмыйбыз тел булмаса син аны үзләштерә алмыйсың шулай бит ә, без әйтәбез ну аралашырга кирәк туган телдә мин мәсәлән рус телендә дә аралаша алам, хәтта теге смайликлар аша аралаша алам, ул проблема түгел безгә. Безгә миллилекне саклап калу өчен менә телнең иде, теге идеясын, ягъни аның асылын саклап калырга кирәк. Ә без хаман әйтәбез, юк, әйдәгез теге ниләр исәнмесез, хәлләрегез ничек форматта теге диалоглар форматында өйрәтик. Ул дөрес түгел, минемчә, дөрес түгел. Чөнки хәзерге глобаль шартларда болай телне саклап булмый. Телне саклап була кайчан, кайчан без анарга э, менә шундый җитди карасак. Әлбәттә, яшьләргә дә шулай аңлатырга кирәк. Чөнки без хаман теге иске иске теге вакыттагыча булган методикалар, аңлатмалар аша э, аларга телне Иңдерә алмыйбыз. Иңдерә алмыйбыз. Иңдерә алмыйбыз, аларга кирәк тә түгел. Алар бездән инде узырып баралар, инглизен дә беләләр, башка телләрен дә беләләр. Үзләштерәләр һәр хәлдә. Әгәр дә ул аларга кызык икән. Кызык булмаса, ул үзләштерми аны. Ә димәк, менә хәзерге вакытта алар өчен татар теле кызык түгел, но аны кызык итәргә кирәк. Кызык итәргә кирәк. Кызык, мәгънәви итәргә кирәк. Ничек? Менә кирәк дибез, ничек? Һәм кем моны эшләргә тиеш? Моны бит инде өлкән буын вәкилләре әйме үзләренең заманында алар инде шушы платформаны салып калдырган, әйме? Дәвам итүчеләр алар без булып чыгабыз, менә шушы урта буын вәкилләре. Әйе, шулай. Ул безнең безнең вазифа вазифадыр инде, безнең нидә иңнәребездә. Ну, шул вакытта карагыз әле. Менә урысларда телгә башкача мөнәсәбәт. Менә Пушкиннар бар бөтенесе, урыслар булмаса да, мәсәлән. Достоевский шул ук, мәсәлән, урыс булмаган, бит поляк булган. Ну, менә әдәбият аша, аннары соң фильмнар аша, мәсәлән, ул тел керә. Мин, мәсәлән, Ауропада яшәүчеләрне беләм, кайсылары Достоевский, Толстой аша төрекләрне дә беләм. Урыс теле белән шөгыльләнүчеләр, кызыксынучылар. Димәк, безгә югары дәрәҗәле культурны булдырырга кирәк. Мәдәният. Мәдәният сәнгать аша. Мәдәният, әйе.
Ну, монда да проблемалар күп, чөнки без мәдәниятне гел теге җыр, бию генә кабул итәбез. Ну, бездә театр бар, чыннан да югары дәрәҗәле Театр бар, аннары соң э, шуны да әйтергә кирәк. Бездә сәяси фикер бар, ну миңа якын нәрсә. Ваяз Хакый бар. Мәсәлән, э, Төркия дәүләтенең э, нигез салучыларның өчесе булган татарлар. Ваяз Хакый, Юзеф Акчура һәм Садри Максуди. Өч татар менә нигез салды. Төркиянең иң төрки э, дөньясының иң көчле дәүләтенә нигез э, салдылар. Ә, димәк, Гаяз Факыйны карасаң, анда бит теге инкыйраз гына түгел, анда э, сәяси аның трактатлары да, язулары да бар. Чыннан да, менә ну, гарәп дөньясында танылган, мәсәлән, Ибн Фальдун бар. 12-нче гасырда яшәүче. Аны әйтәләр инде беренче сәясәт белгече буларак. Авропалар әйтәләр, юк, мәсәлән, Макиавель. Ә, уналтынчы гасырда, унбишенче гасырда яшәүче. Бездә Гаяз Хакый бар. Ул хәзерге вакытка якынрак һәм актуальрак. Макавеллины, Макиавеллины укысаң анда хәзерге вакытканы нитеп булмый, кулланып булмый. Ул политтехнолог да булган. А Гаяз Хакыйны була. Димәк, менә шуның аша танатырга була. Чөнки Гаяз Хакый хәзерге тел белән язмаган бит ул. Тукай да хәзерге тел белән язмаган. Хәзерге татар теле бит ул бик бозылган тел. Ул тел вакыттагы чуарланган.
Чуарланган һәм гопниклар теле иде ул вакытта. Ягъни тел ул кызганычка каршы бетә бара, деградацияләнә. Ни өчен? Чөнки тел, тел ул Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән әйбер. Ул Коръәндә шулай дип әйтелгән. Инҗилдә дә шулай дип әйтелгән. Башта сүз иде, сначала было слово. Һәм Коръән дә шулай иңдерелгән. Икра бисми равикәл ләзи халак. Икра ул укы, аңла, ничектер теге тасвирла дигәнне аңлата. Ягъни барысы да сүздән башлана. Әгәр дә менә моның аша без яшьләргә аңлатсак, менә тел менә ул нәрсә, менә шундый җитди һәм изге сакраль әйбер, сущность, матдә. Менә миңа калса, аларның карашлары үзгәрер бу хакта. Ә без һаман ничектер иске Шәмәнәтел, Әби, фәлән дигән авыл, ул инде аларны дөресен яндырмый эчтән. Бу йөрәкне яндыр, яндыра торган әйбер түгел. Хәрәкәткә этәрми, әйе. Менә чыннан да күзәтүләр менән чыгып әйтәм, өлкән буын күп сөйли бу хакта. Һәм ассызыклыйсым килә, сөйли. Ә яшьләр бу мәсьәләне, әлбәттә инде, эш, гамәл белән хәл итәргә кирәк дигән фикерне алга сөрәләр. Ну, шулай, әлбәттә, э, чөнки яшьләр бит инде хәзерге вакытта проект э, рәвештә фикер йөртә. Ягъни, ну, аның методологи, методологиясе дә бар, э, фикер, фикер, сүз һәм гамәл. Менә шул өч әйбер булырга тиеш бер рәттән. Фикер йөрттең икән нәрсәдер, Сүз әйттең икән, шул ук вакытта аны башкар. Ә, ә, без бездә кызганычка каршы яхшы әйтем бар бу хакта, теге буш сүз турында. Ә, бу, бу сүз чыннан да ул ә, телне бетерә бер яктан, икенче яктан аңа а, а, аны инфляциягә китерә, ягъни аның мәгънәсен бетерә. Ә, шул ә, шул яктан, әгәр дә без ә, сүзгә, һәрбер сүзгә нидер гамәлне беркетсәк, Шул хакта миңа, миңа калса безнең теге эш коэффициенты югарырак булыр. Ә, менә бүгенге көндә креатив фикерле яшьләр, кызлар, егетләр бик күп бит инде, әйме? Аларның әле ә, проектларының тормышка ашырылмаганнары да никадәрдер. Ә, әле күпмесе халыкка чыкмаган, оның халыкка чыкканнары да шактый инде. Бәлки менә аларны ә, дәүләт дәрәҗәсендә күтәреп, хуплап, бәлки ярдәм кулы сузу җитми торгандыр. Ансы да бар, чыннан да, чөнки э, бер яктан күп сөйлиләр, әлбәттә, менә яшьләр э, сәясәте, яшьләр белән шөгыльләнергә. Яшьләр тел белми диләр, әйеме? Ну, кем дә шул яшьләр янына килеп, сезгә нәрсә кирәк, сез нәрсә борчый, э, дигән нигә бармыйлар юлга. Күбесе нидер теге югары трибунадан матур сүз сөйләп, шуның белән бетә. Ә яшьләр нәрсә белән яши, нәрсә белән сулый, без белмибез чын рәвештә. Ну, ярдәм дә кирәк аларга. Ну, миңа калсам, ярдәм дә түгел, аларга этәргеч. Этәргеч кирәк һәм комачауламаска. Менә шул. Киртә куймасаң, яшьләрнең сәләте дә, энергиясе дә башкарга, проектларын башкарга җитә. Ә бездә бит ниләр күп, мәсәлән, э, тоя торган кануннар бик күп. Монда барма, моны эшләмә, моны эшләсәң, менә справка кирәк, тегесе монысы кирәк. Мәсәлән, шул ук алдынгы э, көнбатыш илләрдә андый нәрсә стартап стартап дигән әйбер бар бит инде әйме синең ниндидер проектың бар идеяң бар аны башкару өчен монда әллә нәрсә справка әллә күпме ниләр кирәк инстанцияләрне йөреп чыгарга кирәк анда алай түгел мәсәлән мин бер э, алдынгы бер химикның мәкаләсен укыдым ул моннан киткән казаннан ул әйтә монда эшләп булмады ди ә тегендә мәсәлән мин Э, язма калдырам ди записка мәсәлән кичү менә миңа шундый не кирәк ну мәсәлән инде реагент кирәк химик реагент иртә белән шул тора ди ә бездә ди берничә инстанцияне тегендә барып справка алып эшләп булмады ди ә монда эшләп була шуңа күрә яшьләргә ачык юл кирәк менә чит илләр турында э, кереп киткәч э, шул якларга барыр инде әмма чит илләрне чит төбәкләрне алсак анда чыннан да мөмкинлекләр гомумән бөтенләй

Әлбәттә, телләргә, гомумән, азчылык халыкларга мөнәсәбәт башкача. Чөнки инде Авропа ул, мәсәлән, 700-800 ел буена менә шундый компакт менә шулай күрше-күрше милләтләр, халыклар, дәүләтләр булып яшәгән һәм формалашкан да шулай. Шуңа күрә анда һәрбер, мәсәлән, милләткә, ул сөйләшә торган теленә, мәдәниятенә хөрмәт зур. Мәсәлән, шул Швейцарияне алыйк, димә. кечкенә генә ил ул татарстанның ярты ни территориясе генә шул вакыттан да дүрт э, рәсми тел француз алман э, итальян һәм э, борынгы герман теле борынгы роман дип аталайын шул мәсәлән финляндияны безгә якын финляндияны алсак мәсәлән анда швед теле шулай рәсми тел буларак анда биш процент кына шведлар яши бездә мәсәлән Русиядә татарлар саны күбрәк, но шул вакытта татар теленә мөнәсәбәт без беләбез рәсми рәвештә. Ә, димәк, менә ул күп нәрсә культурадан, тарихтан килә. Анда чыннан да хөрмәт итәләр, чыннан да, мәсәлән, дәүләт, шул ЕС дип әйтик инде, Европа берлеге күп кенә акча бирә, шактый гына, мәсәлән, кануннар, ниләр, механизмнар кабул ителә, эшләнелә менә бу телне саклап, саклап калу һәм аны үстерү юлына. Безгә андый, бездә андый мөнәсәбәт юк, чөнки ул бездә теге импер комплекс калган, бер тел, бер патша, бер дәүләт дигән әйбер, ул шулай ук бара да, теге Уварф вакытында да триада дигән әйбер бар иде, Сумзержаве православие народность. Хәзер дә ул кызганычка каршы алга сөрә. Но шуңа күрә менә яшьләргә дә э, безгә ни басым ясарга кирәк бу яктан, аларның ниенә. ничектер теге иҗтимагый юлына, чөнки алар менә бу әйберләрдән арынган инде. Алар менә ул э, комплекслар аларда юк. Ул комплекслар аларда юк. Бездә әле бар, бездә әле калды, чөнки без әле совет заманы э, кыйрык белән нитеп калдык. Безгә әле сеңеп калган. Э, шуңа күрә яшьләрдә менә хәзер там 20 яшьлек, 15 яшьлек яшьләрдә анда әйбер юк. Алар мәсәлән бик теге компетентлы, Аларда күп кенә ниләр, скиллслар бар, дип мәсәлән, сәләтләр төрле дә, компьютерын да белә, башка телләрен дә белә, тегендә монда йөргә мөмкиннәр, мәсәлән, чит илгә җиңел генә чыгып китәләр. Шуңа күрә менә бу яңа заманча фикерли торган уйлый торган һәм эшли торган яшьләргә миңа калса көчебезне аларга бирергә кирәк һәм барлык ресурслар әлбәттә һәрбер халык үз мәнфәгатьләрен яклый бу очракта менә халык санын алу якынлашканда без татарлар үзләребезне үзебезне нинди дәрәҗәдә яклый алабыз яклый беләбезме гомумән күзәтүләрегездән чыгып Бу өлкәдә дә проблемалар бихисап, чөнки бездә кызганычка каршы, мәсәлән, юристлар юк. Юристлар юк. Күп кенә төбәкләрдә, сыр түгел, мәсәлән, Татарстаннан читтә яшәүчеләр саны, татарлар саны 70%-ка җитә. Монда татарның 30 процент кына тора шул башкортстанны алсак мәсәлән анда да проблемалар бар татарның э, башка өлкәләрдә кайдыр мәктәп ачмыйлар кайдыр мәсәлән хиджаб кигән кызларны рәнҗетәләр андый нәрсә дә бар университетта булсын мәктәптә булсын но шул вакытта безнең юристларыбыз юк мәсәлән мин э, махсус минем дустым бар руслан нагиев ул инде танылган кеше бу хакта күп йөри тегендә монда да Челәбегә бара, Свердлов өлкәсенә бара, но ул берүзе, ялгыз гына. Ә бездә ул ни институция форматында булырга тиеш. Я, мәсәлән, шул бөтен дөнья татар конгрессы каршында, я нинедер теге иҗтимагый оешма форматында, мәсәлән, татар юристлары. Ул булырга тиеш. Чөнки татар зур милләт ул, но шул сез дөрес әйттегез, ул үз мәнфәгатьләрен якларга тиеш. Ә мәсәлән, э, республика әлбәттә бөтенесен э, карап бетерә алмый. Шуңа күрә менә иҗтимагый э, көчләр, иҗтимагый хәрәкәт моны булдырырга тиеш. Ну, әлеге вакытта бездә юк. Шул, мәсәлән, кайбер өлкәләрдә, гуманитар өлкәләрдә без алга киткәнбез, кайбер өлкәләрдә. Ә кайбер өлкәләрдә кызганычка каршы без артта калганбыз.